Jueves 15 de septiembre, mes de la juventud. Otra, otra semana katu semánama voi porque ñamboañetétama la entrada de la primavera. 15 de septiembre este dia ára. Jueves. Vy'apópe ñamoñepyrũ ñane reprogramasión ojeheróva ñemongeta tavaguándi, osẽa a través de la frecuencia de la noventa y cinco punto cinco Radio Popular Canindeju. Omyakã ko programación el agrónomo Avilio Ortiz González. Funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería para la Dirección de Extensión Agraria Canindeyú, Ñanembokatupyry tembiapópe jepivérõ guáicha tapicha Abel Benítez Ave ha'e la encargado omaneha opera ñande el equipo de la radio noventa y cinco punto cinco radio popular Canindeyu. Aguyjéma nde mitã Abel Benítez, aje'i las cuatro de la mañana ahendu ñande hapicha paraguayo profesor Rudecindo Vivero-ndi ja Hypy'imíma ñande mba'e teete aha'éa ñande polka paraguaya hi'ára rehegua. Tekotevẽ, nde rekóivio Facebookpe hína alguna partecita agaña ñambohasami hag̃ua pe homenaje, este día ára Día de la Polka Paraguaya.

Ikatu hag̃uáicha tetãyguakuéra oĩ ñane retã tuicha javeve, ambue tetãre ha ambue kontinéntere avei oĩ ñanderehe japysakáve. Pévape páhina ha'éhina el triple dobleve púnto radios en Paraguay púnto com barra popular Péva ha'e ñande página de Internet. Péicha he'i jajapo transmisión en directo en la página de Facebook, en la página de la Radio Popular Canindeyú noventa y cinco punto cinco FM. Jajapo avei transmisión Youtube. Entonces. ya de la mayoría de los sistemas tecnológicos de comunicación jaipurupaite hína jahao a través de Radio Popular Canindeju, jajapo transmisión Instagram-pe, así que Upévare, las programaciones de esta prestigiosa emisora tiene mucho acompañamiento. Kuáko aravópe távaku ruguatýgui jaguereko veintiséis grados centígrados, he'i ñandéve pe peteve og̃uahẽtaha ñandéve la temperatura máxima este día ára ha upéva jaoñembo'añetéma voi. Péro ñande temperatúra ikatu oguejy jey temperatúra mínima hína este dia rehegua ásta nueve grádos centígrados. Péro ndajaguerekoiete pronóstiko de ama ndajaguerekoiete. Entónse este dia jueves, viernes, sábado, domíngove ndajaguerekói ete hína previsión ndokytaha ñande táva Kuruguatýpe. Péro ñande ára reko he'i ñandéve iñambuetaha día lúnes, mártes ha miérkoles oĩha provabilidádes jaguereko jeývo ama táva kuruguatýpe. Este día ára roĩ tembiapo joajúpe amoite komunida indígena Paso Real, distrito de Kuruguaty gueteri pe. Upépe rojapo tembiapo joaju con los técnicos del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. Oúkuri el ingeniero Insaurralde ha el ingeniero Jiménez. Ha'ekuéra torypápe ha avei con mucha sabiduría. Otransmiti ko mokonosiménto ñane ermanokuéra ojejuhúva hína komunidádes orihináriaspe. La téma ha'e kuri Jety ñeñotỹ. Ambue ñe'ẽme niko vatáta ja'e chupe. Ha péa ña oakompaña kuri los téknikos del la Dirección de Extensión Agraria ha upéicha avei técnicos del Proyecto de Inserción al Mercado Agrario, péva pe kásope el técnico extensionista el Ingeniero Agrónomo Juan Aquino, ko'águi ñande equipo de trabajo ioku'ékuri ikatu hag̃uáicha oho o acompaña kóva ko tembiapo.

Federico Morel, ha upéi che avei aakompaña kuri heta mba'e ñaaprende ahéntegui estedia ára. Ha mba'éiko ere polka paraguaya Abel oke estedia? Py día de las polka paraguayas upéi jasegimi ñañomongetami hína mba'épa ra'e ko jornada estedia guare. El poeta suruku'a Crispín Abrites

Quince de septiembre, mil novecientos cuarenta y nueve-pe hekove jey Emiliano R. Fernández. Quince de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro hekovai heko jey Luis Alberto del Paraná chupekuéra g̃uarã homenaje. Akokuahe ja'e hína kuri Maracaná-pe ijajapo hague peteĩ encuentro sobre producción de sésamo, especialmente jakuida hag̃ua pe manejo de veneno-pe. Ha upéi avei ñande programación-pe ko'ág̃a Abel jarekóva pe grabación, ág̃a jareko ove a mano ñambohasami sobre uso correcto de plaguicidas he'íngo chupe. Pórke la sésamo ha'e peteĩ aliménto jaguerahaka'arã ñande Paraguáigui itetã ambuépe ha jaguerahaka'arã lo más saludávle posívle. Ñande jajohecha ñañemohendútavai hína pórke peteĩ materiál epresentádo en vidéo Jahecháta entonce ahí por nuestra transmisión de Youtube ha avei Facebook-pe, ha avei ja oĩva hína japysakápe por transmisión al aire avei ñahendúta. Jahamína ne hendaitépe jave. Uso y manejo adecuado de plaguicidas en el cultivo de sésamo en la agricultura familiar. Uno.

de todos los productores se podrá vender sésamo de calidad. Pe'aje'ỹita Abel péa jaguerekohína ótro upéicha tekombo'e péa peteĩ primera párte, upéi jaguerekovehína programasion tras programasion Sosialisáta jaha. Ñañe'ẽmi avei este día ára mba'eichaitépa hína ko téma de jety ñeñotỹ. Ndaha'éi solamente amoite komunida originária Paso Realpe, síno ñañepyrũ va'erã ñañe'ẽ de la importansia de la Difusión, Ñambotuicha jey hag̃ua la área de ñeñotỹ de jety. Este día ára los técnicos del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria oguerúkuri ñande cuatro variedades con su diferentes Señor, no la ikolo, ikolo, oĩ peteĩ jety sa'yju upéva oĩ avei la blanco. Hẽ, ha upéva he'i ikatuha la jaipuru la eh, dulce umíva. Ha ja, ñande ja, jaheja hína ñande semillero rã, oipota agueru hague, ha jajapóta peteĩ pausa aháta agueru las cuatro variedades Pórke ave hústo oheja ñandéve hína peteĩ parséla seis millera'ã ndahetái. Ñamultiplika ápe kómo buen paraguáyo ñamultiplika la poblasión. Ha jajapo peteĩ páusa ha tagueru la jahechakami audiénsiave.

Jadifundi jey hag̃ua ko rrúbro aliménto familiár avei ha de merkádo muy aseptávle ha'e a la jety. Ndaikuaái Abel jaavilitámapa ñande kámara pe ko primer variedad jahechakáta ha'e. Señor, no, kóa cháko'i, cháko'i pórke kóa ko varieda ojegueru ra'e chákoi, ha upémaramo, Señor, si, cháko'i. Ha ha'e péa la hi'a, péa ha'e la hi'a de la varieda cháko'i. Péa ha'e. Ha ha'e Abel sesenta díape ha'e ja isemíllape hakãnguéigua ja ikatúma jaipuru. Ha péicha ifrúta ija'e chupe hi'águi jasemilla katu, duránte tres áñope ihakãngue ikatu jaipuru kómo semílla. Sesenta día guive entónse kóva jajaipurukuaáma. Buéno, ama'ẽreimíta kóva ha ambohasa ñande ótro variedad. Ko'ág̃a ko'ág̃a jahechaka'e atareto ha'e la jetypytã, jetypytã, sii, jetypytã guasu oje'e oĩ aveícha, jety, jety, jety paraguái, ko'ã ha'e la jety paraguái, ha ápe jahechaka'ta la característica. Kóva ha'e la característica de jety Paraguay. Entonces péa la segunda variedad jahesaka ojupe hína, kóva peteĩ ciclo un poco más largo la i i hakãngue ijajapo hag̃ua la se semilla. Upéi katu jahesakáta ojupe la. Jety'andai, péva ha'e la jety'andai. Kóva katu ikatu ha'e he'ẽ péro ndaha'éi umi jety he'ẽ téa rehegua por lo tánto kóva ikatu ojepuru indústria de dúlsepe. Umi dúlsepe ja'úva hína pe dúlse de batáta la mayor párte ojepuru kóva ko variedad. Ha péva ha'e la ifrúta. Kóa ha'e la icaracterística, entonces péa avei ñande jajapóta hína peteĩ parcela semillera ikatu hag̃uáicha mbeguekatúpe upéi ñañokonvida jahao de acuerdo que ñamboheta jahao. Kóa ko este ko variedad desde los cuarenta y ocho a cincuenta día ikatúma o No, ikatúma se osemilla ñandépe hakãnguéi, ñande kóva ñañotỹta ha cuarenta y ocho ha cincuenta día y, mba'éicha? hoky cuarenta y ocho ha cincuenta díape ha jaaprovechárarã pe moõto, ha ha'e la hoky ái oládo osẽ, ko hopisãi oládo osẽ. Ikatu, ha upéi katu la parte jaaprovechárarã ha'e pe hakã hu'ãngue, pe hakã hu'ãngue ndaha'éi la apoyo lado, upéva la oservía de semilla. Ha más o menos pe hakãngue ñaikytĩrarã peteĩ treinta centímetros kuéra, ha pala pe ñambokua jajapo la ñande pe tipo Alma sigo lento ha eñotỹ en forma de u. Mba'ére en forma de u? Porque ha'e la isemilla pe parte mbyte peguápe hetave. Ñande heta vece jaikutu un ládoio ha ko'ã ahí ha'e la semillerorã osẽta ñande japrocrear. Si, ko'ã ha'e la jety andai. jety andaípe. Entonces kóa ha'e peteĩ variedad ikatúva jaraha industria-pe ha ojejapo chugui dulce. Pe entonces jahechakávo chupe la tercera variedad ha pe jaguereko, jaguereko peteĩ cuarta variedad. Peteĩ kuárta varieda, kua, no, pytã guasu, pytã guasu. Kua peteĩ síklo más lárgo, péva ha'e ojeadekua porãitei la ñande zónape amoite ka'a guasúire, a zona norte guive ojeadekua porãitei a varieda. Entonce pytã guasu, péva ha'e ñande la ñande Este otra variedad ojeguerúva ñande hína ikatu hag̃uáicha ja ha péva ha'e la ifruta ha'e tuichavévoi, tuichavévoi. Ha ñañe'ẽmína de las ventajas del jety. Ñande niko ko'ág̃a rama lo mitã omboyvyguipáma hína ja jaguerekóma hína algunos problemas de germinación Upéva por un lado, ko jety ha'e ndo ndoguerekói ijehe gueteri ni peteĩ mba'asy. Entonces ha oĩ ti en época ñañotỹ jey oñemohenda gueve hag̃ua la ñane mandi'o. Ñane mandi'o oĩta ñande este oĩ mandi'o seis meses guive ja'úa ha ñande katu la ñande Jety ikatu cuatro meses, tres meses irá, algunas variedades cuatro meses-pe ja, jaaprovechapáma. Entonce hay muchas ventajas, oreko la mercado oje'use, entonce peteĩ alternativa ikatu hag̃uáicha ñapresenta a los pequeños productores Ikatu hag̃uáicha omohendague pegua oho pe mandi'o iproblematikoitéa hína jetýre. Upearã los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería oguejy hína cancha-pe ikatu hag̃uáicha oprepara ñande parcelas semilleras de de jety. Entonces la mandi'o ág̃a iproblematikoiterei ojahao la decisión del del productor a lo mejor oguerahata la jety peve ñande ñane mesa familiar pegua ha gua voi ha jaguereko diferentes diferentes variedades ha mercado re ñañe'ẽrõ entonces jahecharã siempre La umi itamaño mediáno mía, ñande kómo konsumidór ñamoĩ ñandehesa renondépe ko'ã komprávle ha upéva jagueraha alma la merkádope ñavende hag̃ua. Ha pe ótrope peteĩ pe una variedá katu inklúso entónse la dúlse ojejapokuaárõ oñeme'ẽ ome'ẽ ñande peteĩ opsión avei ñavendévo indústriape. Entónse peteĩ Alternativa muy noble ha'e la jety ha iñimportánte jajepy'amongetami hese ha oĩrõ forma oimérõ jaguerekoi la semílla de jety umi avei ñaextende jey la ñande área ha ñaike jey heseve la merkádope, ménos persecuciones oguerekóta hína la mandi'oi, pórke la mandi'o jaikuaaháicha hína ko última sequía rire, vícho, mba'asy, Ko'ág̃a oñepyrũma iprovléma heta hendápe, oĩma algúnos rrepórte amoite asentamiénto San Juan, Francisco Caballero Álvarez ioládo ñaoĩma algúnas. Entónses una, una de las opciones opresentá a los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería ha'e hína Ñamohendaguepegua hag̃ua jaha jetýpe, ha upéi ág̃a jarrekupera jey ovela ñande rra, la calidad de la rama semilla de mandioca, entonce ya jaguerekóma dos opciones, jaha la jetýre o si no jaha la mandi'óre o si no katu ñambojatyko ojuehe mokõivéva kóga.

Nde Abel-pe barrio Santa María-pe oĩpe kuñakarai ña Diana Garcés-pe, hete la ibollo cha'e, panadería, no, upe aje'éva ombe'úta rádiope akuenteáta rádiope, bueno, aháta nde upéi amombe'u hag̃ua he'upaha che águila, ẽ? La hermana cha hetereíngo la ivollo pe la hetama la vollo ha upe upéicha gua ndahupytýi en fin que aña ha opyta barrio Santa María pe pe capilla entre radio pe ka ka no Ha ombe'u nde sapy'areíre osẽ g̃uarã ijoguávo que he'upaite che hegui che. Upépe reho pe última calle reho capilla Santa María Auxiliadora kove. María Auxiliadora. Upéva ko barrio María Auxiliadora, Santa María ko oĩ ñande izquierda. Upéva pe no, jahupyty mboyve ko ñaoĩ. Ha'e jahasaimíkove Capilla María Auxiliadora amoite Asoya vivero forestal ladovéva. Ha'e ha barato la iproducto ha muy higiénico he. Upe aja ha'éma pe esquina jahasami oja, oĩ, orekoi la iletrero Las Hermanas jese ha ñanohẽ oiméva mil i ha jajajúma el producto de primera calidad rehe. Sí. Y bueno, ñamoty'a ajehe ñande programa ha upe i ya, yapa nome'ẽiete va'ekue ñakãra'i che ha'e, rendoi, noĩ la idiccionario-pe la yapa ome'ẽha la cliente. Y bueno, este día ára vy'apópe vece jajapo ñande programación-pe. Upéipe opa chegui Abel Bollota omombe'u porãvandi rrádio. Ikarúko arrio'ícha. Ema'ẽramína, emoĩmína ñande ku Keméncho odevéva guare iñaituvasiõ reke mil jambái. Ejoguaitei upe. Y bueno, ui apópe vece ñande programación ñambotỹ este día aragua. Ha ja'éo ojupéta jahasa porãmbaite ko hembymi de esta jornada del día jueves. Ko'ẽrõ Ñandejára ha Tupãsy he'íma guive neĩ ñainjeýta ñondive a partir de las tres de la tarde hasta las cuatro de la tarde. Buenas tardes y muchas gracias.